Wewe kijana, mera. Kijana.
Tete mang'we chusa ni to sanu wujo be ni bede class. Mwalimu one pi. Sani en saa pi.
One pi mwalimu, dong time table wacho pi. Okay, okay, okay.
Kare ka en saa pi to ber. Awe ni en en saa klas tiel ni e chuka a podi walo ka. Ani ing'ina ne nigi kuma bor. Ne an mano pi skucho ta ne. Eh, mwalimu, wan mae pi. Sawa sawa kare mano to ber. Ikonyori. Ya konyora mwalimu.
Ta apenji didi. Yes, mwalimu. Ngina ng'ama jopuonj ta ng'ama riek. Kasto in in nyathi mahero sana. Mwalimu ang'eyo.
Yes. Kata consultations neno ka timo iri kabisa. To dong' kata mana nyoro sa lunch dong' ni ineno ka naluongi ofis ma mi chiemo. Naneno mwalimu. Tiang' atim ne nyathi moro kamano to itiyo. Ma in e sikul kanyo wuon. Mwalimu ang'eyo. Emomiyo Apenji. bahero consulting. Ne, iwinjo.
Awinji.
Adwa ni ikona adier. iwinjo adani Awinjo. kona wa- kona adier Awinji mondo. wach mane watimo nonro kuome ni be ing'e wach ni wach mar nyasore mane omakou nyithindo auchiel e sikul kani Nyasore. wach nyasore dong ne aluongo wuone e ofis kacha Mwalimu Nyasore. Nyo- to- nyoro godhiambo dong aluongo e ofis ma penji wach nyasore nikech nitiere ripot mane okelna to ripodno ne luongo nyingi nini mi nitele wach nyasore Nyasore penj konde boy. konde boy Konde boy mong'e wach nyasore no. An ang'e ni nyaka kes ma nyasore no wuog omiyo an nasewuok apar. Okay, Konde Boy, gosiepni. Mosiepna mabedo e batha omero ting'o nyoyo. To dong' uwuothoga kata mana kanyakla gi Konde Boy? Eh, Konde boy to osiepna, waya kode e gweng'. David. Yes, Mwalimu.
To nyathini ang'o omiyo nobiro gi nyasore e sikul?
Ok ang'eyo, samoro otiyogo dala ka ji oloro mwalimu. To imbe ni madho nyasore.
An ok amadh ga nyasore mwalimu, an amadho gik ma muhimu. Ini madho energy. Eh, energy.
Predator.
Kahawa gine gik ma madho. Del Monte. Ang'eyo, in ok inyal madho gik ma ketgo. An aywa gik ma muhimu. Ok mane momiyo adwa ni nyisa adier. Mm. Iwinjo? in ok anyal yie kata mana ni japuonj moro chwadi e sikul ka kaluwore gi osiep man e kinda kodi. Isegakonya mang'eny japuonj. Dong' ni dong' ni chagoli namba piero ariyo makeli apar gauchiel. Ang'e ni dhi bedo kata mana namba abich. Ka Nyasaye oyie. Donge? Ka Nyasaye oyie. japuonj.
Iwinjo? Awinji.
An alemoni. Lemna.
Alemoni to. Neno ka an Adwa ni kapar. som matek ibe. An Ang'o ma kapar, ikonde boy? japuonj adier japuonj. Iwacho ni konde boye mondo biro gi nyasore e sikul ka in ok biro gi nyasore. Konde boy mobiro gi nyasore skul ka ok awuondi. Sawa.
Luongane Konde Boy. Kijana reti kel Konde Boy.
Mwalimu mae Konde Boy. Kijana, mwalimu. In e Konde Boy. An e Konde Boy.
Wach nyasore mageyi e sikul kani be isewinjo wachne? Mwalimu an wechego akia. Ikia wach nyasore?
An wechego akia mwalimu.
Davido.
Yes, mwalimu.
To kore boy ma wacho ni en wach nyasore ni okiani, to nasewinjo motelo. Kikona ni en ema nobiro gi nyasore sikul. Samoro osemadho nyasare omiyo okia gima koro owacho. Omera, Mwalimu, be iwuoyo koda ka pachi liwa dier kata pachi be nitie e sikul ka? mwalimu an awuoyo kodi ka pacha ni sawa. Eh. Donge gola mana e klas ka asomo. Iwacho adier ni nyaka nibi sikul ka onge wach nyasore moro amora mosegei.

Mwalimu. Mwalimu an bado akoni gimoro. Yes. Gimoro timore e skul kae. Mano wach mane matimore?
Davido ni wacho to en be donge in ga gi simu e skul ka. Bisewinjo mano japuonj. Davido, Yes, mwalimu.
kare in be wach simu gei ka tiwacho ni konde boy ema madho ka nyasore e sikul ka kendo en mobiro gi nyasore to in be kare wach simu gei ka. Mwalimu wan an gi calculator matimogo kwan. Donge ne mipuonja ka kwan pile pile? Eh. Office. Iseneno ka biro consult gi simu. Konde boy, Mwalimu.
wach simu ni ere kaka ing'eyo? Mwalimu be iseneno ka kwan oromo ga ng'ieni. Ok rong'e ga.
Be Nang'o? iseneno?
Pod ok oromo. Ng'ieni nigi simu.
Dong' kata mana symmetrical sandricas. Eh, Mane apuonjo ka topic manyien mane a introduce. Sintrin Dong' gi en mondo ong'e gimoro amora. Sintrin gi kos dong' ineno ka en ochwa chwa to rongo ji te. Ang'o momiyo mano timore?
Mwalimu en gi simu e skul ka. En gi sim. En gi simu e skul ka japuonj. Sim ogocho nego ng'ato.
Dibed noketho ratich nyathi moro ma nyaka e sikul ka. Auma ma ja form 2 blue dong' en ema osero. Ahuma ma vo- form two blue.
Mera, Mwalimu. adwa ni mondo mudhi ofis. Davido, Yes, mwalimu.
au wacha uma ma ja form 2 bulu ma konde boy wacho ni ing'e wachne. Mwalimu wan nyiri go an ahero advice nyiri. Kijana, Yes, mwalimu. iwacho ni bet gi nyiri ni advice. Yes. En ng'a ma noyieri e sikul ka mondo mi ibed official kata ibed counseling leader.